हेलो के सब जुड़ल छी कनिक एक बेर हमरा खाली ऑडियो वीडियो के कनिक कन्फर्म कऽ देब ने प्लीज अच्छा रूपी बिन ओ आनंद मल्लिक अच्छा अच्छा बहुत बहुत स्वागत अछि अहूँके कनि एक बेर हमरा खाली कन्फर्म कऽ दिअ सीतांजलि दास वेलकम दी अहूँके स्वागत अछि बहना सभगोटाके स्वागत लाइवमे विभा दास स्वागतम अहूँके स्वागत सखी सभगोटाके अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियो वीडियो दुनू परफेक्ट अछि बहुत बहुत धन्यवाद तऽ फेर हम आइ अहाँ सबके बीच लाइव आबि गेल छी नीरा जी कतऽ छथिन एखन ई फेसबुक एतेक बेसी परेशान कऽ रहल छै बहुत डिस्टर्ब रहै छै आइ काल्हि ओहो स्मिता पम्मी अहूँके वेलकम स्वागत अछि बहुत नीकसँ देखा रहल छी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ सदा सौभाग्यवती रहू प्रभा बहिन अहूँके बहुत बहुत स्वागत अछि इभा बहिन बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद सबटा ठीक छै तऽ केना छी अहाँ सब आइ कनि बेसी दिनके बाद अहाँ सबके बीचमे लाइव भेलहुँ हमर सबके कार्यक्रममे सेहो एहिबेर लेट भऽ गेल ई हाजिरी प्रतियोगिता विजेतामे के रिजल्ट निकालऽमे सेहो बहुते लेट भऽ गेल छी हमसब बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी छी एहिके लेल कनि इम्हर उम्हर बाहर बीचमे नीरा जी नहि रहथिन फेर हम नहि रहियै एहि चक्कर में लेट भेल छै तऽ ओहिके लेल तऽ अहाँ सबके सॉरी कहब अहाँ गोर लागै छै आंटी कृष्णा देवी तऽ सब गोटा के बहुत बहुत स्वागत अछि आइ के लाइव में आ जते हमरा से पैघ छी सबके चरण स्पर्श जते छोट छी सबके बहुते रास आशीर्वाद माता भगवती सबके एकदम हमेशा खुश राखथि ममता कर्ण स्वागत अछि दीदी हाँ बौआ अहूँके स्वागत नीतू कर्ण वेलकम दीदी अहूँके स्वागत अहूँके वेलकम रेणु कर्ण हाँ अहूँके स्वागत अछि बहुत बहुत स्वागत रेणु बहिन जते संगतुरिया छी सबके प्रणाम नमस्कार कहैत आइके लाइव हमसभ शुरू कऽ रहल छी आ कतय छी अहाँ नीरा जी आउ जुड़ू आ हा वेलकम समधिनी अहूँके प्रणाम समधिनी केना छथिन स्मिताके गोर लागै छी दीदी केना छी अहाँ सदा सौभाग्यवती रहू खुश रहू हम ठीक छी अहाँसभ केना छी सदा सौभाग्यवती रहू रेणु बहिन अहूँके एकदम खूब आशीर्वाद सब छोट बहिन सबके खूब आशीर्वाद डेरो भरि भरि कऽ हमेशा अहाँ सब खुश रही माता भगवती के आशीर्वाद हमेशा सब पर बनल रहे तऽ मीरा जी कतऽ छी अहाँ अहाँके हम इनवाइट पठेने छी ऐड भऽ जाउ जाबत नीरा जी ऐड होइ छथिन ताबत सबसँ पहिले तऽ हम जे ई अखन तुरंते हमर चारि दिन पहिले एनिवर्सरी बीतल है और अहाँ सब एकदम ई पूरा सशक्त कर्ण महिला समूह के सब दीदी बहिन जते हमर बेटी तुल्य छी सब छोट बहिन सब छी सब गोटा पूरा एकदम हमर सबके वैवाहिक वर्षगांठ के एकदम एतेक अहाँ सब प्रेम एतेक स्नेह देलियै जे हमसब दुनू गोटे दुनू प्राणी एकदम भाव विह्वल भऽ गेल रही आओर सदा सौभाग्यवती रहू नीरा जी अहाँ अथी करू हम अहाँके पठेने छी स्मिता कर स्मिता कर्ण स्मिता कर्ण पूछ रहल छै अहाँ नेपाल में कतऽ हम वीरगंज में रहै छी तऽ ओ हमर एकदम एनिवर्सरी के लेल अहाँ सब विवाहक परिणय दिवस के अहाँ सब एतेक बढ़िया से पूरा अथी के लिए जे सच मे शब्द नहि यऽ जे अहाँ सबके हम सब केना धन्यवाद करी तऽ आइ एकदम मौका भेटल है तऽ सबसँ पहिले ओतहिसँ हम शुरू करब एकदम हृदय तलसँ अहाँ सबके आभारी छी एतेक एतेक बेसी प्रेम एतेक बेसी स्नेह बहुत ज्यादा बहुत मन एकदम खुश भऽ गेल आ अहाँ सबके सचमे हृदयसँ सब गोटाके बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छी जे हमर परिणय दिवसके अहाँ सब एतेक खास बना देलहुँ आ आइ के लाइव हम अच्छा हम नहि नीरज जी जुड़ि नहि रहल छथिन नीरज जी आउ अहाँ माला बहिन की हाल छै एकदम स्वागत अछि अहाँके ढेरो आशीर्वाद बहुत दिन के बाद देखाई देलहुं हैं

अहूँके स्वागत अछि अंजना बहिन कटि कटि कऽ आबि रहल अछि नेटवर्क के एतेक इशू रहै छै आइ काल्हि मीरा बहिन बहुत बहुत स्वागत भावना कुमार बहिन के दिन नाइन अच्छा सब किछु ठीक छै कल्पना दास बहुत बहुत स्वागत हैप्पी दी सब ठीक चलू बहुत बहुत धन्यवाद अहूँके स्वागत है सखी यानी जुड़ रहा छी अहाँ मीरा जी प्रेमलता का वेलकम सखी लिख रहल छथिन हीरा जी अहाँ अपन रिफ्रेश कऽ कऽ आउ आइ काल्हि तऽ इएह छै स्थिति लाइव के बीच बीच में कटैत छी दीदी हमरा भेल जे नेटवर्क दिक्कत अछि हँ नेटवर्क के हेतै इशू बहुत ज्यादे नेटवर्क के प्रॉब्लम अखन चलि रहल छै फेसबुक पर सब जे जे लाइव अबै छथिन ओहि दुआरे लाइव वाला प्रोग्राम सब किछु कम भऽ गेलैया एकदम लाइव के स्थिति ठीक नहि छै तऽ ताबैत जाबैत नीराजी जुड़ै छथिन ताबैत अहाँ सबके हम सशक्त गान सुनाउ अपन सबके पेज के सशक्त गान माला बहिन सब किछु ठीक अछि बहुत बहुत धन्यवाद रूबी कर्ण गोर लागै छै एकदम सदा सौभाग्यवती रहू तऽ हम सशक्त गान सुनाबै छी ताबे अहाँ सबके जाब जुड़े छथिन हीरा बहिन जय सशक्त बहिन सब सशक्त बहिन के प्रणाम करैत सब पैघ के चरण स्पर्श करैत सब संतुरिया के प्रणाम नमस्कार करैत सब छोट बहिन सबके ढेरो आशीर्वाद दैत आ हम सशक्त गान शुरू कऽ रहल छी आ

गोर लागे छी दीदी पता नहीं हम हाँ। देखाई दे रहे छी की दीदी
देखा हम नहीं देख रहा छी बौआ हमहूँ अहाँके नहीं देखे छी कि नहीं अहाँ सब देख रहा छी कि नहीं कनी एक बेर देखबे कहबे सब देखे थे थीन क्या तो आई के लाइव नहीं ना पड़ल से हमरा कन पाजा घुस के पड़ल काम सब भेट सबसँ पहिले दीदी अहाँके गोर लागै छी साथे जते अच्छा। दीदी बहिन में जुड़ल छथिन सबके हमर प्रणाम अछि और सच में हमरा सबके बहुत कहीं लेट भऽ गेल आबै में ओहिके लेल क्षमा प्रार्थी छी और दीदी की कहै छै हम ई एखन के लाइव आगू बढ़बै से पहिले से अहाँ से किछु जानै ला चाहब की हाँ सब सब दीदी सबके देखाई दऽ रहल छी हम हाँ अच्छा, सब अच्छा।
दीदी के तऽ आप हाँ। एक बता सकै छी ने जे हम सब देख रहल छी कहलहुँ ने ऑडियंस देखे छथिन आइ काल्हि हमही सब नहि देखे छी एक दोसर के वाला सब नहि देखे छै खाली
हाँ हैप्पी जी
तो मनीषा करण बहुत बहुत भाग्यवती रहो मनीषा बुआ केना छी हँ कहू दुनू एहि बेर एते बढ़िया जगह पर अहाँ जाके मनेलहुँ एनिवर्सरी मन खुश भऽ गेल गेलहुँ अहाँ आ दीदी हम सब देखलहुँ तखने मन खुश भऽ गेल देखे कऽ बहुत नीक जगह छै बहुत मना देली अतेक बढ़िया से अहाँ सब मना देलियै ओहि के लेल हम सच में हृदय से एकदम सब गोटा के धन्यवाद दै छी जे एतेक बढ़िया से अहाँ सब एकदम अपन सब सब अपन गीत वीडियो फोन मैसेंजर व्हाट्सएप फेसबुक पूरा रंगल छल लागे छल जे एकदम ई आशीर्वाद के बरसात भऽ रहल अछि हमरा पर और एकदम एतेक मन खुश भऽ गेल रहए जे कहि नहि सकैत छी एकदम भाव विमल भऽ गेल अपना सबके प्यार देख कऽ सबगोटा के एकदम हृदय तल से धन्यवाद
बहुत बहुत सुंदर जगह पर गेल छलहुँ दीदी आ, अब भाग्य के बात जे एते बढ़िया जगह पर गेल छलहुँ हैं और तो अहाँ ओतऽ पहुँचलहुँ लागै छलै हमहूँ सब पहुँच गेल छी तेना लागि रहल छलै लाइव देखै छलहुँ तऽ हम ओतऽ के बारे में जानै लए कनि चाहब दीदी अच्छा हाँ एहि बेर हमरा सबके श्रीलंका के सौभाग्य भेटल जाय के आ हमर जी हस्बैंड के छलनि हेँ बहुत दिन से इच्छा जे श्रीलंका चली आ एकटा ऐतिहासिक जगह छै ताहि दुआरे तऽ अ, ओना तऽ ई जून मे होइया हमर सबके बुझले छै अहाँ सबके अ, विदेश के प्रोग्राम लेकिन एहि बेर खास कऽ एकदम हमरा सबके लागै छलै एकदम धार्मिक टूर मे गेल छी तेना एकदम फील होइ छलैया और एतेक बढ़िया भाइब से ओहिठाम के भावना को वेलकम वेलकम भावना बहिन बहुत बहुत स्वागत है तऽ ओ एतेक नीक सही में भाइब से होता के एतेक नीक लागे छले यार जे लागे छले जे सच में हम सब ओहि जगह पर आ संजोग एहन भेले जे ओ जगह जतऽ सीता माता पहले तऽ एकदम बजरंग बली जे सेतु बनेने छथिन पत्थर सबसँ ओहि समुद्र के बाद जो नारायण के जखन पहिल कदम रखने छथिन लंका के जगह पर ओहिठाम एकटा मंदिर बनल छै ओ देख कऽ तऽ एतेक नीक छै लागै छै ने साक्षात बजरंग बली ओतऽ विराजमान छथिन ओतऽ मंदिर छै बनेने जतऽ पहिल हुनकर पैर पड़ल छै तऽ ओ गेल ओतऽ दर्शन केलियै एतेक बढ़िया लागल जे कहि नहि सकै छी ओ फीलिंग्स जे छै ने सच मे मतलब एकटा अलग टाइप के एकदम बान्हल लागै छलै लागै छलै चारू कात भा एकदम पूरा भगवान के एकदम अथी भऽ रहल छै और धुन बजरंग बली के धुन मंदिर मे पूरा हरदम बजैत रहै छै ओ हल्का साइड से तऽ ओ लागै छलै जे सही मे बजरंग बली विराजमान छथिन ओतऽ तकर बाद हमसभ एकटा नुआरा अम्मा सीता अम्मा मंदिर छै नुआरा मे अथी मे श्रीलंका के एकटा शहर छै नुआरा जेना एहिठाम काठमांडू या पोखरा सब अछि ने ततऽ ओतऽ के एतेक बढ़िया मंदिर छै जतऽ सीताजी अशोक वाटिका मे जतऽ रहथिन बैसल जतऽ ह- रावण जे लऽ गेल छलखिन तऽ जतऽ अशोक अखनो अशोक के गाछ सब छै ओतऽ एतेक सत्यता छै नीरा जे हमरा बाजैत हमरा शरीर में हमरा पूरा एकदम अथी भऽ रहल अछि एतेक नीक छै बात माने सीताजी छथिन जतऽ छलखिन हेँ अशोक वाटिका के अशोक के गाछ सब अखनो छै और ओतऽ बजरंग बली जे मुद्रिका देने छथिन एना के ठेहुन रोपि कऽ ओ ठेहुन के चिन्हा गड्ढा छै बनल लाल रंग से ओहिठाम पूजा तूजा सब करे छै दुआरे लाल छै भेल आ ओहि गड्ढा में अहाँ के गौर से जे देखबे नजदीक से तऽ लागत जेना कि हल्का पैर के अथी जेना रेखा रेखा रहे छै ने केहुनी के या ठेहुन में अपनो सबके जे रहे लाइनिंग ओ लाइनिंग तक पता पड़े छै
वाह बजरंग बली के एतेक मतलब कहि नहि सकै छी एकदम ओ जे छथिन एतेक बढ़िआँ छै आओर ओहिठाम ओतऽ मुद्रिका देने छथिन हुनकर छै आओर ओहिठाम हुनकर सीता माता के ओहिठाम बनायल छै अथी प्रतिमा बनायल छै ऊपर आ नीचा मे छथिन फोटो सब शेयर केने छी देखबै गौर से अहाँके पता चलत आओर
स्वर्ण लता करण बहुत बहुत स्वागत अछि रेणु भाभी गोर लागै छी अहाँके कनि मैसेज सब सेहो करब मीरा जे हम बहुत दूर भऽ गेलहुँ हमर फेस कटि रहल छलै ताहि दुआरे तखन जी
हँ। जी दीदी तऽ ओ ने मंदिर अ, म- अथी बनेने छै सीता माता के जतऽ ओ अशोक वाटिका लग ओतऽ रहथिन आ ओकर नीचा मे भगवान जी के अथी हिनकर हनुमान जी के पैर के छै ठेहुन रोपि कऽ जे मुद्रिका देने छथिन ततऽ ठेहुन के छै आओर ओहिठाम नदी बहै छै आ नदी के एतेक सत्यता देखियो जे नदी के एक साइड के भीड़ जे होइ छै पत्थर ओ छै व्हाइट हम तो देख कऽ आश्चर्यचकित रहि गेलियै दंग रहि गेलियै जे एहनो कही हम तऽ आइ तक एहन चीज देखने रहियै भीड़ नहि रहे छै ने लेकिन ओतऽ एक साइड के पत्थर छै एकदम व्हाइट और एक साइड के पत्थर से ब्लैक कारी
ओ देखियो और ओकर के अथी सब पंडित जी सब से बात के लिए हम सब तऽ ओतऽ पता चललै जे सीता माता जे कानै जे छथिन ओतऽ जे कानने छथिन बैस कऽ से हुनकर नोर से ओतऽ दू चारि टा दू तीन टा नाना ठोक ठोक ठोक ठोक कुंड छै बनल ओहिठाम आ ओ कुंड हम्म। अखन तक ओहि
कुंड
जी एना एना एना एना कऽ कऽ छै बनल तऽ ई सब एकटा सत्यता छै लागै छै जे हँ बहुत बढ़िया एकटा छै बहुत एकदम विश्वास के साथ एकटा सही में भेल हम हाँ ओहिठाम नहाय छथिन सीता माता तऽ हमसभ तऽ लेट हमरा सबके अंदर मंदिर मे अथी मोबाइल सब नहि जाय देलकै जतऽ मंदिर सब छनि बनल हुनकर तऽ बाहर से लाइव आयल रहियै कनि जे अहाँ सबके देखबै लए और अंदर उम्हर नदी के तरफ जतऽ उम्हर छै मा- माता के अथी जे बनल छै अशोक वाटिका में ओतऽ फेर घुमायल जाय देलकै लेकिन ओतऽ फोटो आ वीडियो शूट के लिए ओतऽ के अथी नहि नेट नेटवर्क नहि छै केहन छै जे ओतऽ से लाइव नहि कऽ सकै छै नेटवर्क के एकदम कमी तऽ से आ ओहिठाम माता नहाय छथिन माता सेहो छै ने एकटा भी- भीड़ बनल तऽ ओहूठाम जाकऽ हमसब नहेलियै तऽ नहि साँझ भऽ गेल रहै लेकिन पानि से पूरा शरीर के एकदम पूरा सिक्त केलहुँ शुद्ध केलहुँ तऽ सएह छले अनुभव बहुत नीक रहल अनुभव मीरा जी एकदम जी बहुत अच्छा बढ़िया छलैया।
छलै दीदी फोटो सब देखलहुँ हेँ ताहि दुआरे आओर इच्छा छलै जे पूछी जे केना की छै से आ दीदी ई की कहै छै दीदी लिख रहल छथिन पुष्पलता दीदी लिख रहल छथिन जे दुनू के फेस अधूरा अधूरा रहि रहल छै आँय?

कटि तऽ रहल अछि कटि रहल छै
बहुत मुश्किल से आइ गेल लाइफ आब देखियौ तऽ पुष्पलता बहिन आबि रहल छै आब ठीक पूरा घुसे घुसे पाछा आयल बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ल छी सब गोटा हमरा सबके साथे सब दीदी के प्रणाम हाँ, बहुत दीदी सब जुड़ल छथि फेस आबै अछि हाँ, आब लगे आबै छै ने अच्छा आधा फेस आबै छै कैसे बाप रे कोनो पैक करिए मनीषा रह दियो आधे फेस देखू
दी कनी अहाँ बीच में आबे के कोशिश करियो त कनी साइड होय छियै से आँय दोसर मोबाइल में जेना देखा रहल छै अहाँ के कनी साइड में
साइड के बीच में आबू जी। हाँ हाँ हाँ हाँ आब करियो आब पहिले से ठीक भऽ गेल ठीक छै हम्म, बुझा बुझा रहल छै आब पहिले से आब कहियो तऽ दीदी सब
हाँ प्रियंका कर मामी कनी पाछू

पता नहि फेर एकदम बीच में छी और पाछा भी छी एकदम बीच में छी हमर जे हमर स्क्रीन के बीच से छै ने तै पर छी एकदम
अच्छा शुरू करू हम सब सुनै छी शुरू करू हम सब सुनै छी कहै छथि
चलू हँ।
जी दीदी बहुत नीक लागल दीदी फोटो देख कऽ तऽ एते मोन खुश भऽ गेल ने माने ओतऽ के लाइव देखलहुँ तऽ मोन तऽ खुश भइए गेल लेकिन फोटो देखलहुँ तऽ बहुत मोन में इच्छा छला की छै की सब जगह छै से एक बेर दीदी से पूछी अहाँ बहुत बढ़ियां से बता देलहुँ दीदी पता नहि कहिया हमरा सबके सौभाग्य प्राप्त हैत कि नहि हैत लेकिन अहाँके मुँह से सुनलहुँ बहुत खुशी भेल दीदी हँ दियौ दीदी के रंग की दीदी आउ ने बीच मे बाप रे मनीषा के रस्म बीच मे आबेला हम केना आबी बीच मे आरो पीछे मे छियै एकदम
नेट के प्रॉब्लम एते रहै छै ने एखन नेटवर्क के
सएह तऽ चलू कोनो बात नहि छै कोई बात नहि दीदी के रस्म हँ भावना रह दियौ आब अहिना अहिना रह काल्हि कने हम साहित्य सरोवर में देखैत रही हिनका सबके एगोटा के आँखि आबैत रहे एकटा फेस आबैत रहे तऽ हम कहैत रही जे आइ काल्हि एकदम एहन छै ने आ अपने पता नहि चलैत रहै छै हम की करियै आ गेल छी एतेक दूर छी एकदम
जी
चलू आ मीरा जी शुरू करू
जी दीदी सबसँ पहिले शुभरात्रि हिनका सबसँ किया तऽ एतेक लेट अपने सब जे निकालि रहल छियै जी सबसँ हम सब माफी चाहै छी हम सब जे लेट भेल से कखनो हम नहि छलहुँ हैं तऽ दीदी छलथि है कखनो दीदी नहि छलथि है तऽ हम छलहुँ हैं आ दुनू बहिन साथे अबितहुँ ताहि दुआरे कनि लेट भेल ओहिके लेल क्षमा प्रार्थी छी हम सब दुनू बहिन
कहलखिन फिर ओ चलि गेलखिन तब हम कहलियै नहि आब हुनकर इंतजार करबै एहि चक्कर में लेट भेलै तऽ शुरू करै छी पहिले पिछला महीना के अथी से हाजिरी विजेता सब जी दीदी शुरू करू दीदी की
हाँ
नीरज जी शुरू
दीदी पिछला महीना के विजेता में आठ गो बहिन दीदी बहिन के नाम छनि
हाँ आठ गो तऽ आ संजोग एहन छै जे एहिमे जे फेर बनलखिन हँ सेहो आठ गो छथिन तऽ आठो दीदी बहिन के कॉन्ग्रेचुलेशन छनि बधाई छनि बहुत बहुत बधाई छनि सबके आ, सबके बहुत बहुत बधाई सबसे पहिले आ एतेक अहाँ सबके एकदम विशाल हृदय अछि जे हम सब एतेक सदा सौभाग्यवती रहू सुषमा एतेक लेट केलहुँ हेँ तैयो अहाँ सब एकदम हमरा सबके क्षमा कऽ रहल छी बहुत बहुत धन्यवाद ओहूके लेल आओर आठम नंबर से शुरू करू पहिले फोर्थ से फोर्थ में तीन चारि गोटा छथिन फोर्थ से शुरू करू नीरज
फोर्थ में छथिन पुणे से भावना कुमार दीदी कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी बहुत बहुत बधाई दीदी अहाँ छी लाइव में तो जरूर से जुड़ू
जुड़ू भावना बहिन कनी देर भेट मुंह देख लेब अहाँ सबके सबगोटा जुड़ू अगर बहुत जुड़ऽ के इच्छा हमरा साथे देर सामना निपाचित भऽ जाय
अपना दीदी जुड़ा जुड़ू अहाँ छी तऽ
हम बाप एतेक आगा आबि गेल छियै पाछा जे आब ठीक भऽ जेतै फातिमा दीदी के एक बेर जोड़ियौ ने ठीक भऽ जायत कहीं चारि आदमी तीन आदमी जुड़बै तऽ छथिन लाइव में की भावना दीदी
पठेने तऽ छियनि हम जुड़ि पेथिन तखन ने जाबे भावना दीदी जुड़े छथिन ताबे फेर एकटा दीदी के नाम लऽ लिए की हाँ हाँ जरूर जरूर आगा बढ़ाओ
अनिता कर्ण दीदी भैरवासँ छथिन ओ फोर्थ केने छथिन बहुत बहुत बधाई अछि दीदी कॉन्ग्रेचुलेशन अहाँके अहूँ अगर छी तऽ जरूर जरूर देखा रहल छनि भावना बहिन के पता नहि छथिन कि नहि
हँ भावना दीदी अहाँ जुड़ू अनिता कर्ण दीदी अग- भैरवासँ अगर अहाँ छी तऽ अहूँ जुड़ू दीदी अहूँ फोर्थ भेल छी
कनेक्शन फेल बहुत मुश्किल छै कनेक्शन फेल कहि रहल छै ओ देखियौ भावना दीदी कोशिश अपने सब उठा कोशिश दियौ तो- नहि करैत करैत जुड़ि सकै छी भावना बहिन ने पठाउ तऽ हमर वाला तऽ फेल भऽ गेल अनिता बहिन बहुत बहुत एकदम अहाँके भी बधाई दुनू बहिन के सुनीता दीदी जुड़लखिन गोर लागै छी दीदी अहाँके गोर लागै- फोन आबै हमरा काटऽ पड़ल चूँकि हम लाइव में छी ताहि दुआरे केना छी अहाँ
बहुत दिन के बाद बधाई। देखल दीदी के, सुनीता दीदी के
हाँ बहुत दिन के बाद देखलियै

हँ हमर तऽ सब मोबाइल लऽ के एखन गेल ये बाहर बाहर अच्छा सबसे पहिले तऽ अहाँ सबके बहुत बहुत अ, आभारी छी जे हमरा फोर्थ पोजीशन पर देलहुँ हन हम तऽ नीरा जी के नीरज जी के सुप्रभात से हम बहुत अथी रहे छी हम एकदम वेट करते रहे छी भले हमारे मोबाइल धोखा दैय हमरा लेट कर दैय लेकिन हम टाइम पर रहे छी अटेंडेंस में हम टाइम पर रहे छी दीदी भले भर दिन में हम कुछ करी लेकिन अटेंडेंस के टाइम में बिल्कुल टाइम पर रहे छी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इएह इएह तऽ चाही हम्म, लेकिन हमर फोने देखाबै छै दस मिनट पंद्रह मिनट बाद तक की करिए हम सएह है। हाँ दीदी
दीदी भावना दीदी एते उ सुभोर के पोस्ट जरूर दै छथिन अपन अ, सुभोर जरूर करै छथिन सब दिन बहुत बिजी रहै छथिन ओ तब करै हँ बहुत खुशी लगैया हमरा ओहो मे फोर्थ गेलखिन है बहुत बहुत हँ, बधाई बहुत एक्टिव छथिन भावना जी बहुत नीक लागे एंकर भावना बहन के हंसी बहुत नीक छनि एते खूबसूरत हंसी एकदम छै इनकर दीदी एकटा स्माइल जे होइ छै ने उएह जिंदगी में आगे बढ़ावे छै लोग के है ना तऽ अंदर तऽ आदमी के बहुत किछु रहे छै लेकिन स्माइल दैत आगे बढ़े के चाही इएह हमर एकटा उद्देश्य ये वएह हेबाक के चाही ने हम्म, अहाँ सबके साथे बैस बैस के हम अखन राखी बनाबैत रही पैकिंग करैत रही
अरे वाह बहुत बढ़िया ई राखी पैकिंग भऽ रहल छै एखन एखन सबके ऑर्डर जेतै तऽ उएह सब बना बना के बना बना के हर सीजन में हर कुछ कनी कनी करैत रहै छी घर में बैस के की करब
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
बहुत नीक ई तऽ बहुत बढ़िया बात भेल हँ एकटा एंगेजमेंट रिंग बनेलहुँ हँ सेहो सोचै छी अहाँ सबके हम कनि शेयर करी देखाबी कारण हमरा अच्छा लागैया देखेनाइ हँ
ओकरा पैकिंग सब कर के राखे छियै ने हमस हँ की कहल अछि दीदी
एहिमे एहिमे भी ने छै
की दीदी ओ ई कथी सब बनेने छियै अहाँ

फ्लावर सब मिले छै यहाँ के कटिंग वाला मिल जाइए तो अहाँ एंगेजमेंट के लिए अहाँ कुछ लिए कुछ कंप्यूटराइज रहे छै ई सब नाम सब लिखे के तो जे नाम चाही से हो अवेलेबल भ जाय छै अच्छा वाह वाह बहुत
या छोट मोट काज ये जे हमर चले ये तो दीदी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एतेक अहाँ के एकदम सैल्यूट अछि घर में बैस कऽ अहाँ एते बढ़िया बढ़िया काज सब कऽ रहल छियै बहुत नीक बात छै बहुत बड़का बात छै इंस्पिरेशन छियै अहाँ बेकार के समय समय हम सब बर्बाद नहि कऽ कऽ किछो जे अपन हॉबी अछि जे अथी अछि ताहिमे किछु लागि कऽ एहिसँ की होइ छै ने अपन पर्सनैलिटी सेहो डेवलप भेल आओर हमर समयके सदुपयोग भेल एहि साथे हमसभ दूटा अपन आर्जन सेहो कऽ सकैत छी ई बहुत बढ़िया बात छै बहुत नीक बात तऽ बहुत खुश रही जे हम प्रोग्राम में आबी अपन उत्सव जे रहे ओहि में लेकिन आबि नहीं पेलो ओहि लए हमरा बहुत लागल टिकट नहीं भेटल हमरा बहुत परेशान रहूँ लेकिन हम हाँ। सब लऽ के आबे वाला रही ओत लेकिन नहीं भ पायल तऽ दीदी ओहि लए क्षमा प्रार्थी छी अहाँ सबसे
आ नहि कोनो बात नहि छै फेर हेतै ने ताहिमे आयब लेकिन बहुत एकदम सब गोटा के सहयोग और बहुत नीक प्रोग्राम रहल अहाँ सबके एकदम अथी सब बहुत नीक प्रोग्राम रहल हम पूरा दिन देखलहुँ आ गढ़ी माय के का- दर्शन भी बढ़िया से हम कर लेलहुँ एहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके दीदी अहाँके अहाँ नहीं रही शरीर से उपस्थित लेकिन अहाँके अथी रहै एहिठाम हमरा साथे एहिमे कोनो अथी नहि छै
हाँ, शुभकामना रहै इएह छै ने सब दिन सहयोग शुभकामना रहऽ के चाही फेर नेक्स्ट हाँ, प्रोग्राम में हेतै अपन सबके जरूर जरूर दीदी श्योर ओहिमे तो पहले से एडवांस में बुकिंग करके राखब हम और किछु किछु पूछे ला चाहे छी तऽ पूछू बताबै छी
अहाँके इएह पूछऽ चाहब जे एखन हमसभ हाजिरी के प्रोग्राम लऽ कऽ बैसल छी केहन लागैया किछु एहिमे अहाँ अपन सुझाव देबऽ चाहै छी या किछो नहीं बहुत ही नीरा जी के बहुत ही क्रिएटिव रहे छे हम बहुत इम्प्रेस होय छी सुबह सुबह भगवान के भजन के साथ जे शुरू होय छे उ हमरा बहुत नीक लागेया और जहां तक छै दीदी सशक्त के एक उद्देश्य हेतै कि लेडीज सबके लऽ के जते अपन छथिन दीदी बहिन सखी सब सबके लऽ के आगे बढ़े के तऽ ओहिमे हमर जते सहयोग भऽ सकैया तऽ हम जरूर से रहब हमरा नीक लागैया हमरा लागैया कि कभी भी केकरो हाथ पकड़ के ऊपर आगू लऽ जेबाक चाही है ना तऽ ओहिमे हमर हमेशा सहयोग रहत और हम देखे छी हमर रहैया हम बहुत अच्छा लागे छै सब एक पे एक क्रिएटिव सब छथिन रील्स बनाबू चाहे जे बनाबू सबमे बहुत नीक लिखबो करै छथिन बहुत नीक गाना कते सुन्दर बनेने छथिन तऽ हमरा नीक लागैया सबके संगे सबका साथ सबका विकास जे होइ छै ने

के अगर स्वभाव पॉजिटिव अछि ने तऽ अहाँ हमेशा पॉजिटिव सोचबै आ पॉजिटिव सोचबै ने केकरो पास ओ भाइब अपना लग में आबै छै रिटर्न अहाँके साथ एकदम नीक है पॉजिटिविटी बढ़त भाइब कहै छै ने अहाँ जेकरा जे देबै रिटर्न जे छै ने ब्रह्मांड में एक टाइम में अहाँ के द्वारा देल गेल चीज ही रिटर्न आबै छै तऽ अगर अहाँ पॉजिटिविटी दै छियै तऽ ओ निश्चित रूप से रिटर्न एबेटा करतै से हम्म, छै हम्म, हम्म। ताहि ई दुआरे बात तऽ छै ने हमेशा पॉजिटिव हमेशा हर चीज मे पॉजिटिव देखियौ अहाँ हँ निगेटिविटी सब नहि रहक चाही कोनो बात नहि प्रभा बहिन अहाँ एकदम नहि एलियै कोनो बात नहि अहाँ सबके साथ छलैया ने हम कहलहुँ ने साथ रहै अहाँ सबके शुभकामना सहयोग सब साथ छलै हमरा सबके हँ एकटा पौधा के भी दीदी अहाँ सुबह में ब्लेस करे छियै तऽ ओहो पौधा खिल के बहुत सुंदर बनि जाइ छै है ना हाँ जे बिल्कुल बिल्कुल जे हमरा सबके बाजि नहि सकैए हमरा साथे शेयर नहि करि सकैए लेकिन अगर ओकरा अच्छे से दुआ दै छियै कहै छथिन हमर सबके गुरुदेव कहै छथिन कि हमेशा सब ला अच्छा सोचे के छै सब ला जान छै जाहिमे तेकरो बेजान छै तेकरो लए अच्छे सोचे के छै तऽ ई चीज छै एकटा चीज छै पॉजिटिविटी के आगे लऽ के जेनाइ मे काफी मतलब उन्नति छै और कुछ में
बिल्कुल बिल्कुल सही बात छै सदा सौभाग्यवती रहू प्रभा बहन अहाँ एहन स्थिति में रहिए ओहि टाइम ओहि टाइम में से हमरा बुझल अछि ने ताहि दुआरे कोनो अथी के बात नहि छै अहाँके एकदम भगवान सब किछु ठीक रखले सब ठीक प्रभा भेल। जी बहुत स्ट्रांग लेडी छथिन भाई हम तऽ हुनका देखलियनि तऽ हम तऽ सैल्यूट करै छियै कि ओते मे तऽ हम सब नर्वस भऽ जेबै जते उ मतलब दृढ़ अथी के साथ बहुत खड़ा रहथिन ई सही बहुत बात छै बड़का बात। राब्य अ, ओ रूबी बहिन कहि रहल छथिन हम नहि जुड़ पाबि रहल छी हम अहाँके एक्सेप्ट केने रही एक बेर पता नहि आइ काल्हि एतेक नेटवर्क के छै ने प्रॉब्लम कुछ ज्यादा भ रहल छै हमरा ख्याल से अखन है ना एक बेर रिफ्रेश बहुत नीक लागल भावना बहिन अहाँ जुड़लहुँ हमरा सबके साथे धन्यवाद दीदी एनाहिते मतलब बस अहाँ सब आगू बढ़ू हमहूँ अहाँके संगे छी है ना और किनको अगर सीखे के हो एम्ब्रॉयडरी के क्लासेस चाहे एप्लिक वर्क के क्लासेस चाहे एवरीथिंग पर्सेस वगैरह सब बने छे तो बहुत सारी लेडीज मिलके बनाबे छथिन करे छथिन पहले तो असगर करते रही अब तो बहुत लेडीज छथिन

चलू आब आगा बढ़ू मीरा जी के छथिन आब आगा
भैरवा से छलखिन अनिता कर्ण दीदी तो उन शायद नहीं छथिन गेलखिन बुझाइया
हाँ तो शायद वो दीदी नहीं छथिन के बहुत बहुत बधाई छन वंदना मल्लिक फोर्थ में छथिन वो अंजना दिल्ली से मलिक, छथिन अच्छा।
हाँ जी हाँ वो फोर्थ केने अंजना- छथिन बहुत बहुत बधाई छथिन अहाँके प्रभा दीदी गोर लागै छी
बहिन के ऊपर आशीर्वाद आ परिवार के सब लोग कारण बहुत बहुत निमन छलहुँ आ तहे दिल से आभार भावना जी बहुत नीक बहुत बढ़िया इएह छै ने एक हमसब छियै ने एक दोसर के हाथ पकड़नाइ इएह छै ने सबखन एक दोसर के साथ रही अपना सब शुभकामना के साथ सहयोग के साथ हाथ पकड़ कऽ आगाँ बढ़ी हमरा जरूरत पड़ि सकैए अहाँके कखनो अहाँके हमर जरूरत पड़ि सकैए इएह तऽ छै ने तऽ ताहि दुआरे एक साथ हमसभ एक साथ डेग बढ़ा रहल छी तऽ बहुत बढ़िआँ बात छै ने आ छथिनो सहीमे भावना जी छथिन बहुत एकदम बहुत बहुत नीक छथिन
आओर किनकर नाम लेलियै हीरा जी ओ बन्ना मल्लिक छलखिन हेँ दिल्लीसँ ओहो फोर्थ केने छथिन तऽ बहुत बहुत बधाई छनि बन्ना बहिन अहाँके अगर छी तऽ लाइवमे तऽ जुड़ू आओर फोर्थमे एकटा आओर बहिन छथिन संगीता दास जे दिल्लीसँ ही छथिन हुनको बहुत बहुत बधाई छनि संगीता बहिन अहूँके अगर दुनू बहिन अगर लाइवमे छी तऽ जरूरसँ जुड़ू अहाँ जरूरसँ जुड़ू कनि प्रयास करला पर जुड़ि सकै छी कनिक प्रयास करला पर
जी छथिन की दीदी
नहीं देखा देखा रहल छथिन रेखा रानी मल्लिक अ, सखी छथिन बहुत बहुत एकदम स्वागत है सखी अहाँ के लाइव में
दीदी दीदी राबिया रूबी राबिया रूबी थर्ड थर्ड छथिन जे कतऽ से छथिन विराटनगर से छथिन की की तऽ राबिया रूबी बहिन अहाँके बहुत बधाई कॉन्ग्रेचुलेशन अहाँ सब लाइव में छी तऽ नहीं अगर जुड़ रहा छी तऽ रिफ्रेश कऽ के आओ बहिन लेकिन आओ जरूर हुनका ओहो हमरा पठा रहल छथिन लेकिन नहीं भऽ रहल छै हुनकर कनेक्ट रेखा रानी सखी के एलनि वएह छै एहिमे कखनो आबि गेल लोग आ कखनो एकदम नहि जुड़ि सकल सएह ने मुश्किल छै पुष्पलता कंठ
राबिया रूबी बहन छथिन दीदी कि नहि छथिन

एते देर अहाँ दुनू गोटा देखाइ छलहुँ हेँ अच्छा आर हम एलहुँ तऽ अहाँ सब गायब भऽ गेलहुँ नमस्ते बहिन नमस्ते सखी नमस्ते
नमस्ते बहुत बहुत स्वागत
बहुत बहुत धन्यवाद की कहू हमर तबियत तऽ बहुत खराब यऽ लेकिन हम तैयो कहलहुँ कनियोटा जुड़ब हम जरूर ने

দিদি दीदी एक पहले पूनम कर्ण बहन छथिन जे ओतऽ से छथिन बर्दीवास से छथिन शायद ओ सेकेंड केने छलखिन है तऽ बहुत बहुत बधाई है थर्ड छथिन नहीं सेकेंडे छथिन दूगो सेकेंड केने छथिन जाहिमे कि पूनम कर्ण बहन छथिन बहुत बहुत बधाई है पूनम बहन अहाँके बहुत बहुत बधाई जुड़ू
और ममता कर्ण बहिन ममता कर्ण दीदी जे अपन सबके बीरगंज से छथिन ओहो सेकेंड केने अच्छा। छलखिन है तो बहुत बहुत बधाई है दीदी और अहाँ लाइव अच्छा। में छी तो जुड़ू से बहुत एक्टिव छथिन
हम्म हम देखाबै छी कि नहि अहाँ सबके हाँ, हाँ, दोसर एकदम दे- मोबाइल दीदी सबके पता नहीं दिखाई छथिन की की हाँ,
दोसर मोबाइल में तो दिखा रहल छथिन ना रेखा दीदी अपना सबके
तो हमर सबके फर्स्ट के नाम ले जाए एके बेर
के छथिन दीदी के छथिन केहू दिन first day में हमरा पते नहीं छे

भगवान बहुत बहुत बधाई रेखा दीदी अहाँ के बहुत बहुत बधाई अहूँके बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद आ सब बहिन सबके जे- सब बहिन सबके जतेक बहिन छथिन सब लाइक कमेंट केलखिन तब ने बनलियै सही बात सब बहिन सब बहिन के बहुत बहुत धन्यवाद

केहन लागल दीदी अहाँके विजेता बनि कऽ फर्स्ट विजेता बनि कऽ बहुत बहु- बहुत नीक लागल एते एते दिन के इंतजार खत्म भेल फोर्थ आबे तो थर्ड एलहुँ सेकेंड एलहुँ फर्स्ट आबि गेलहुँ तऽ आब अहाँके मेहनत- सबके बधाई दऽ रहल छथि असीमा कर्ण रूबी कर्ण रेणु कर्ण सबके बहुत वही- बहुत धन्यवाद हुन- हुनके सबके लाइक कमेंट सब ने भेजिए या सबके हमरा पुष्प- बहुत बहुत धन्यवाद सबके पुष्पा सखी सब गोटा प्रभा रानी सब गोटा अहाँ के दऽ रहल छथि

अखनो हमर लाइक कमेंट रहै छै आ रहतै
सही बात छै तऽ एकटा अथी के लेल अहाँ एहि बेर एकदम अथी भेलियै और एकटा छोट सन के एहिमे उपहार छै सखी एकदम छोट सन के एकटा टोकन ऑफ लव के एकटा सिंबल खाली हम सब दै छियै जे एकटा रिचार्ज के दू सौ रुपया के तऽ एकटा हमरा अहाँ अथी पठा देब लाइव खतम के बाद तऽ हम एहिठाम से स्क्रीन अथी की कहै छै ट्रांसफर कऽ देब अहाँके ठीक छै आ बस एक थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद एहि लायक हमरा समझलहुँ के लेल

आ हँ अथी जे छै से आ लाइक कमेंट सब गोटा के करियौ जैसे कि अ, उत्साह हँ। वर्धन हेतै छैहे कि सबके एक दोसर पर लाइक कमेंट नहि करबै तऽ केना हेतै करैए पड़तै हँ। नीतू कर्ण लक्ष्मी मल्लिक राब्या रूबी सब गोटा कॉन्ग्रेचुलेशन कहि रहल छथिन सबके बहुत बहुत धन्यवाद सब बहिन दीदी सखी सबके बहुत बहुत धन्यवाद
नीरजी किछो कह चाहबै जी दीदी कनी दीदी हम सब अहाँ सब अहाँ जितलहुँ हैं तऽ हमरा हमरा सबके तऽ बहुत खुशी है बहुत दिन से सच में दीदी अहाँ लागल छलहुँ हैं और फर्स्ट सेकंड तऽ भेल छलहुँ हैं थर्ड फोर्थ सब भेल छलहुँ फर्स्ट नहीं भेल छलहुँ तऽ एहि बेरके विजेता बना कऽ हमरो सबके बहुत खुशी भऽ रहल अछि जे अहाँ विजेता बनलहुँ हैं तऽ बधाई अछि लेकिन प्रार्थी सेहो छी जे कनि एक अथी हमरा सबके ई विजेता लाइव करे में कनि लेट भ गेल ओहिके लेल क्षमा प्रार्थी दीदी अरे नहीं सबके ने छै का- शादी ब्याह सब है एखन च- चंचला बहन टूर पर गेल छलखिन ओ- हम देखलियन हुनकर लाइव हमसब बहुत नीक लागले लागले उ तीर्थ में नहीं गेल छथिन हमही सब तीर्थ में घूम रहल छी सही सही में सही बात है। ऐ सब के-

हँ हँ बहुत बहुत एकदम स्वागत के साथ अहाँके विदा कऽ रहल छी बहुत बहुत बधाई के साथ
सबके बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद अब हम जा रहल छी जी जी ठीक छै सखी ठीक चलू आब एहि महीना वाला में आबे छी नीरा जी शुरू करू दीदी जी ई महीना के जे छथिन से आठ गो दीदी बहन सब विजेता बनल छथिन हम पहले कह चुकल छी तो सब दीदी बहन के बहुत बहुत बधाई है और आठम नंबर पर जे छथिन फोर्थ के फोर्थो में छथिन एहि बेर पांच गो छथिन फोर्थ के में एहि बेर पाँच गो छथिन नाम लियौ पाँच गोटा के नाम लियौ आ जे जे- अगर जुड़ऽ सकथिन हमरा साथे तऽ बहुत खुशी हेतै हम तऽ कहब जे जरूर कनिक देर लेल जुड़ू अहाँ सब जी जी रेणु कर्ण दीदी रेणु कर्ण दीदी बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई अछि अहाँके कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी अहाँ फोर्थ केलहुँ आओर दी दीदी भी बहुत एक्टिव रहै छथिन तऽ दीदी अगर अहाँ छी तऽ हमरा सब साथे जुड़ू बहुत बहुत बधाई
आओर एनाहिए अपन एक्टिव रहू पेज पर एनाहिए प्यार आशीर्वाद दे- बनेने राखू से
बिल्कुल लाइव में छी दीदी तऽ जरूर से जुड़ू कहने छलखिन है दीदी हम जुड़ब तऽ एक अच्छा बेर जुड़ू दीदी जी पर कनि पठाउ आओर- कहाँ से उम्हर से। अगर जी छी तऽ एक बेर पठाउ दीदी छथिन ताबे तऽ एकटा आओर दीदी के नाम लऽ लै छी फोर्थ में प्रेम लता कर्ण दीदी प्रेम लता कर्ण दीदी बहुत बहुत बधाई कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी

प्रणाम प्रणाम सखी नीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद खूब खुश रहू सुहागवती रहू हमरा जोड़लहुँ बहुत बहुत धन्यवाद और हमरा फोर्थ पोजीशन पर हम एलहुँ बहुत बहुत धन्यवाद अछि और एकदम अहाँके एकदम सबसँ पहिले तऽ अखन एहि मोबाइल में तो नहीं देख रहा छी ब्लैक आवा लगे छे दोसर मोबाइल में हम देख रहा छी सब गोटा के मुंह बहुत खुशी लागल जे हमरा सब से जुड़लो बहुत बहुत धन्यवाद लेल अहूँ के सखी बहुत बहुत धन्यवाद हमरा तो कुछ नहीं दिख रहा है पहले हम देखत रहू अभी अब कुछ नहीं दिखाई दे हमरा अभी लाइव में आब के
लाइव में ब्लैक हो जाए सबके हाँ। लेकिन स्क्रीन पर ऑडियंस देखे छथिन आ हमहूँ देख रहल छी दोसर मोबाइल में तऽ हमरो जी दिख जी रहल छी अहाँ जी जी तऽ किछो नीरज कहियौ सखी अहाँके केना आओर बुझल छै किछ सुझाव अपन दियौ कोनो छै एहिमे ठीक करऽ के छै या केना की छै से नहि चेंज करे वाला बात तऽ किछु छेबे नहि करे सखी बहुत सुंदर बहुत नीरा जी बहुत अच्छा काम कर रहलखिन हँ हुनकर तऽ फोटो फ्रेम बन एते अच्छा बनबै छथिन कि हम स्टेटस पर डालै छी तऽ हमर बेटी सब तऽ कहै छै कि मम्मी आप इतना कहाँ से बना लेती हैं बोले हमको नहीं आता बनाना

सब प्रोग्राम मे आबे के की कहू ओहि ओहि लए हम बहुत माफी मांगै छी लेकिन हाजिरी कोनो वला बात मे नहि हँ ई हाजिरी वला मे तऽ हम हमेशा रहै छी टाइम काम करके आ साढ़े सात बजे हम बैठ जाइ छी मोबाइल लेके कि कब हमरा साथ बयालिस हेतै आ हमरा हाजिरी बनाबे के छै कभी कभार ही लेट भऽ जाइ छै नहि तऽ हम एना तऽ हम टाइमली सोचै छी कि अपन हाजिरी लगा देब हेलो आवाज नहि अहाँके आवाज आब लागि गेलै तऽ आवाज जरूर अयबे करबै अहाँ करबै जी एतऽ जी सखी यहाँ पर ना बारिश बहुत हो रहल छै ओहि के चलते आवाज में भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहल छै आ ई नेटवर्क के भी दिक्कत छै
दीप प्रेमलता दीदी चेहरा अहाँके बहुत देखने छलहुँ हेँ लेकिन आइ आमने सामने देख कऽ बहुत खुशी भऽ रहल अछि जे अहाँ हमरा साथे जुड़ल छी हम तऽ नहि देख रहल छी ने वीरा जी हमहूँ देखतहुँ तऽ बड़ा खुशी होयत अभी ने मतलब लाइव से पहले तो हम दुनू गोटा सखी के अहाँ के दुनू के देखे छल आ अभी हमारा दिखाइए नहीं दऽ रहा है पूरे ब्लैक एकदम से छै लाइव खत्म भेला के बाद भी देख सकै छी अहाँ तऽ दीदी हाँ, एहि हाँ। बेर लाइव है तऽ एनाहिए एक्टिव छियै अहाँ जरूर हाँ, से अहाँ हाँ। आबू।
तऽ हमरा सबके बहुत खुशी आयत एखनो बहुत खुशी भऽ रहल अइ बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके जे हमरा ई पोजीशन पर देलहुँ लेकिन हम सब ओ जते दीदी बहिन छथिन हुनको सबके बहुत बहुत धन्यवाद कहै छनि जे हमर फोटो पर लाइक कमेंट्स करैत छथिन तब तऽ हम आगे आई फोर्थ पर पहुंचल छी आ सबसे ज्यादा हम रेखा दीदी के शुक्रिया अदा करै छनि उस ओ डेली करै छथिन हम तऽ हुनका से एते लगाव भऽ गेलनि हन तऽ दीदी सब हम डेली के करै छथिन सबसँ पहिले हमरा लेट भऽ जाइत रहैया तऽ हम बाद मे दीदी के फिर देखै छियनि हम कहलियै वाह दीदी सबसँ पहिले के- करै छथिन लाइक कमेंट जरूर केलनि दीदी रेखा दीदी सही बात छै और हँ, सब बहुत बहिन सब छथिन बहुत बहिन सब नाम हमरा नहि अभी याद आ रहल छै लेकिन सब करै छथिन ए- एते दीदी बहिन सब केलखिन तब तऽ हम आइ फोर्थ पर एलहुं हन सही- सब सही दीदी बहिन सब हँ सब दीदी बहिन सबके बहुत बहुत धन्यवाद जे आइ हमरा एते फोर्थ पर पहुंचेलखिन हन आगे तो कोशिश रहत कि हम और फर्स्ट पर आवे के लेकिन कोशिश तो हमेशा करे छी लेकिन हाँ। टाइम कभी कभार आगे पीछे भ जाइए टाइम से जी दीदी जरूर हाँ। आबे दीदी जी जी जरूर ठीक छै लेकिन अब सावन आवे वाला है कोई बहन दीदी से तो कहियो ने कोई भजन सुनेथिन लाइफ में एलखिन सब चल गेलखिन रेखा दीदी के नहीं कहलियन एगो भजन सुना देथिन रहे जी चलियो गेलखिन अहाँ छी उपस्थित एकटा कनि कहि दियौ सावन के शुरुआत भऽ जबाक चाही अच्छा हमे से बात कर दिए सौभाग्य छै जे अहाँ हमरा सबके साथे जुड़ल छी हमर सबके सौभाग्य अछि अच्छा हमर सौभाग्य अछि कि अहाँ से हमरा जोड़लहुँ बहुत बहुत धन्यवाद ठीक छै हम छोट सन देखै छी गाबि के

ग्रैब ले लो हल्का सा
जी हमार सब किछ में परफेक्ट नहीं कहाँ एते हम गावे छी अब
एकटा गीत माला उपजायल जाय गीत माला के कोई देख रहल छी त सबसे अनुरोध एते सुंदर से की गीत गावे छथिन एकटा गीत माला में एक दिन स्पेशल गीत गावे ला खाली बजायल जाय बापरे
ठीक छै जेना जे समय रहते तो हम बता देव हमरा जेना जोड़थिन तो कहथिन तो हम बता देव हाँ हाँ जरूर जरूर हाँ सखी ठीक छै सखी धन्यवाद सब गोटा के सब दीदी सखी बहन के खास कर नीरा जी के बहुत बहुत धन्यवाद
बहुत सुंदर हमारा सबके ई पर शुभ भोर या कोई भी प्रोग्राम छै अहाँ अपन देने राखब हाँ हाँ जरूर जरूर ठीक छै ठीक छै नीरा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी दीदी
आवाज कटैय हमरा एत सिग्नल के बहुत दिक्कत छै हाँ।
अच्छा रीता दीदी गोर लागै छी सुजाता बौआ बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत स्वागत हुआ रीता दीदी कहलखिन हम देख रहल छी गीत माला के संचालिका छथिन ने देख रहल छथिन वहां के बजेती आप रीता दीदी अब तक बढ़िया गीत गेल कि ना एक दिन स्पेशल प्रोग्राम इनकर राखब अहाँ
हँ रेणु ओ आ- रेणु रेणु अ, कर्ण दीदी दीदी रिक्वेस्ट पठेने छथिन शायद एक बेर देखियौ तऽ रहल छथिन हम तऽ अखन देखियौ कनेक्शन फेल कहि देलकै ओहो रेणु रेणु बहिन एकदम फेल कहि रहल अछि अहाँके एक बेर रिफ्रेश कऽ कऽ जुड़ब तखन हैत कहीं की रुपया राबिया रूबी के भी कतेक बेर हम कोशिश केलिए जोड़ऽ के एडिंग देखबै छै ने जू को फोर्थ फोर्थ में दरभंगा से दीदी फोर्थ में दरभंगा से गीता दीदी छथिन तो बहुत बहुत बधाई गीता दीदी यहाँ के कांग्रेचुलेशन गीता दीदी
बहुत बहुत बधाई है गीता दीदी वाह वाह खुशी दीदी दीदी तो जरूर कंटिन्यू गीता दीदी गोर लगे छी दीदी यहाँ के नहि छी अहाँ एखन जरूर अहाँके एकदम जरूर देखब अहाँके बहुत बधाई अछि फोर्थ में एलो अहाँ अहिना अपन समय गीता दीदी के लागि रहल अछि दीदी अहाँ फोर्थ केलहुँ एनाहिए अपन एक्टिव रहिए अहाँ एनाहिए सब जरूर से एखन फोर्थ के लिए तऽ थर्ड सेकेंड पर्सन जरूर फर्स्टो पर जेबै ओहि दिना हाँ। बहुत खुशी बहुत खुशी लागल जे यहाँ फर्स्ट वन में तहिया सावन सब के दीदी बहिन
इएह छै सब बंदी करै छथिन जरूर सब बनथिन
हाँ,
भैरवा के छथिन
तो बहुत बहुत बधाई के अहाँ फोर्थ भेलो है हाँ हाँ
जी नहीं छथिन अनिता दीदी नहीं छथिन ना अनिता दीदी तो छथिन अनिता बहन छथिन लेकिन वो नहीं जुड़ पाबि रहल छथिन ओ नहीं शायद रेणु बहन छलखिन है पटेने रेणु हाँ रेणु दीदी
मोबाइल एबे तखन कहीं जुड़ पाबि की हाँ एक बेर रिफ्रेश कऽ दियौ दीदी लिली दीदी गोर लागै छी दीदी हाँ लिली दीदी गोर लागै छी हमहूँ हमर दी- लिली दीदी एकदम एनर्जेटिक पूरा एनर्जी से भरल आ एकदम पॉजिटिव सोच के दीदी छथिन हमरा सब उत्साह भरे छथिन हमेशा सब किछ के लेल पूरा बहुत बहुत धन्यवाद दीदी अहाँ के प्यार के लेल अहाँ के आशीर्वाद के लेल अहाँ के साथ के लेल एवरीथिंग के लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद आभार
और फोर्थ में जेना पांच टा बहिन छलखिन है ताहिमे वंदना मल्लिक फेर दिल्ली से छथिन ओ फोर्थ केने छलखिन है तो फिर से बहुत बहुत बधाई वंदना बहिन अहाँ के
बहुत बहुत स्वागत बौआ रेणु कर्ण ते पठेबै छथिन देखियो अखनो पठेलखिन है फिर हुआ देखियो हम एक्सेप्ट केलहुँ बहिन देखो कहीं जुड़ पे आपकी और राबिया रूबी राबिया रूबी थर्ड केने छथिन फेर लिपिया में तो बहुत बहुत बधाई कुछ बहिन अहाँ के अहाँ छी तो जुड़ू बहुत Congratulations.
कोशिश करब सराबिया रूबी बहुत बहुत बधाई बौआ अहाँके बहुत बहुत बधाई अछि
नहीं जुड़ पावे छथिन ना नहीं जी पाबि रहल छथि बहुत देर से कोशिश कर रहल छथि

गीत के कंपटीशन अच्छा अहाँ सब एक बेर कनी पहिले एखन गीत माला प्रोग्राम चलि रहल अछि एखन एकटा रीता दीदी छथिन संचालिका में से एगोटा उपस्थित छै एखन हमर लाइव में तऽ अगर इच्छुक छी तऽ अहाँ सब एक बेर संपर्क कऽ सकै छी दीदी से या रीता दीदी अहाँ सब संपर्क कऽ लेती अहाँ सब अबियो गीत में एकटा अपन एक एक अथी कऽ के दियौ सोम दिन के होइ छै प्रोग्राम तऽ ओतै जेतना जे विचार होयत ताहि हिसाबसँ कयल जेतै आगा बढ़ू नीरा जी हम्म, राबिया रूबी बहन सेहो नहि जुड़लखिन ने दीदी
दुनू से कोई नहि रेणु बहन ओहो कते बेर कोशिश कर लेलखिन ममता कर्ण दीदी जे वीरगंज से छथिन फेर से इहो महीना में भाई दीदी अहाँ के अहाँ छी
छथिन बहिन हमेशा एको दिन हुनकर वीरगंज ग्रुप में भी हाजिरी नहीं छूटे छे एको दिन हुनकर ग्रुप में पेज पर नहीं छूटे छे और ओहुना अलगो से पोस्ट जरूर दे छथिन एकटा आग्रह हम विषय में करऽ चाहब अहाँ सबसँ अहाँ सबसँ आग्रह जखन भोर से लग कर राखन भी अहाँ सबके टाइम भेटैया एकटा अपन फोटो या कोनो चीज दऽ कऽ पेज पर जरूर शेयर करू अगर भोर में फुर्सत अछि तऽ शुभ भोर कऽ कऽ दुपहरिया में अछि तऽ शुभ दुपहरिया साँझ में शुभ संध्या लेकिन एकटा के शेयर करू अहाँ सबके देख कऽ नीक लागैत रहै छै अगर फोटो दऽ कऽ करै छी तऽ आओर बढ़िआँ आ नहि तऽ कतहु के सीन या कोनो चीज दऽ कऽ जरूर शेयर करू से हमर रिक्वेस्ट अछि अहाँ सभसँ आग्रह अछि एहिसँ कनिक सभसँ एक दोसरसँ चिन्ह जान होइ छै नीक लागै छै आ ई शुभ भोर वाला मे तऽ हाजिरी मे छी है सबगोटा हाजिरी जरूर बनाउ भोर मे और पेज पर भी अपन अपन पोस्ट जरूर शेयर करू से एकदम रिक्वेस्ट अछि अहाँ सबसँ सब विजेता बहिन के दऽ रहल छथिन बधाई सब सब गोटे गबियो और सुनबो करियो हाँ
एहि महीना के फर्स्ट के भेल छथिन दीदी
आइ महीना के फर्स्ट भेल छथिन से जुड़थिन हमरा सबके साथे कनि तऽ गेस कऽ देथिन कनि दीदी सब जे के फर्स्ट भेल छथिन एक बेर दीदी सब अहाँ सब गेस करियौ तऽ
करियौ गेस एहि बेर के छथिन जीतल हुनको रिक्वेस्ट पठेलियै पता नहि जुड़ि पबै छथिन की करै छथिन

Hey, I'm here. रेखा रानी दीदी के पिछला बेर छलखिन आ ओ रेणु बहिन आ सुजाता बौआ कह देलथि कि हे से।
सुजाता जी ध्यान देने छलखिन
बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई के लेल एहि महीना के प्रथम विजेता हाजिरी के छथिन आ खोलि देलथि दिल्ली वाली के बधाई हम सब पहिले दऽ देलहुँ आब कनेक्शन फेल कहि रहल छै देखियौ आब जुड़ियो नहि ये केना कऽ के हेतै तऽ सामने से हम सब केना अहाँके बधाई देब

सब बहिन लागल छी अखन अहाँ सब ई आब अहूँ के रहते नंबर अहूँ एना एकदम अभियो हाँ हाँ नहि पाबि नंदिनी तऽ नंदिनी विजेता बनि गेल छलखिन आ ई भेलखिन हँ पूनम और ई दी- नीतू दीदी तीनू कोई अपन बहिन छथिन सहोदर बहिन जाहिमे दू गो निकलि गेलखिन हेतै ताहि दुआरे कहलहुँ सब बहिन सब हमहूँ आ- ये हमहूँ हाजिरी वाला सीढ़ी पर चढ़े के कोशिश कर रहल छी जरूर जरूर कोशिश करू फेल नहि होइ छै जरूर, अ, एकदम सफलता भेटे के छै आइ नहि काल्हि जी जा जुड़िए नहि पेलखिन फेर कटि गेलनि हुनकर आब सबगोटा बधाई दऽ रहल छथि अहाँ सबके सीमा कर लिली दीदी रेणु बहिन संजीत संगीता बहिन रीता दीदी भावना कुमार नीतू प्रेमलता सखी पुनीता मल्लिक सब गोटा अहाँ सबके बधाई दऽ रहल छथि अब की करू हम नहि जुटि पाबि रहल छी अहाँ

देखियौ एडिंग तऽ दिखा रहल छै बुझाय दीदी फर्स्ट भेल छथिन तऽ कनि लुका छुपी खेल के हेथिन बुझाइए
रेणु कुमारी सब विजेता के बहुत बहुत बधाई अहूँके बहुत बहुत स्वागत अछि रेणु बहन देखा सखी सब बधाई दऽ रहल छथिन नहि जुड़ि पेलथि कटि गेलनि हुनकर नहि भेलनि
नहि जुड़ि पेलखिन की करबै अच्छा कोनो बात नहि छै नहि जुड़ि पेलखिन तऽ आ हमसभ अहिना हुनका बधाई दऽ रहल छियै आओर रंजना दीदी बहुत बहुत स्वागत अछि दीदी गोर लागै छी बहुत बहुत बधाई पूनम बहिन अहाँ के आई बेर के बहुत- प्रथम बहुत- विजेता
और एकटा ई जेना बुझल अछि अहाँ सबके जे एकटा छोट सन के हम सब नेपाल में कहै छै माया को- कोचिनो माया कोचिनो इंडिया में कहै छै भारत में अपना सब कहै छै उमर अथी के टोकन ऑफ लव है प्यार प्रेम के उपहार जे कहियो एकटा छोट सन के हम सब राखने छी रिचार्ज दू सौ रुपया इंडियन के तऽ ओके लेल हमरा अ, अथी पठा देब अपन मीडिया जी अ, हुनकर सबके उपलब्ध भऽ जेबाक चाही जतऽसँ हम ट्रांसफर करबै आ अतः अहाँ नेपाल में छियै तऽ अहाँके नेपाली तीन सौ बीस रुपया के ट्रांसफर करब हम रिचार्ज के एकटा मोबाइल के रिचार्ज जाहिसँ कि अहाँ सब ओहि रिचार्ज कऽ कऽ मोबाइल के हाजिरी बना सकी बस नहि नहि आबि रहल छी देखियौ शेयर ब्रॉडकास्ट कर रहल अछि पूनम बहिन पता नहि की भऽ जाइ छै नहि भेलै ने दीदी के हुनकर पूनम जी के तखन से एड देखबै छै आ नहि भऽ रहल छै बहुत खुशी लागल एलहुँ एहि बेर प्रथम तऽ अहाँ सभगोटा के फोटो विजेता सबके तऽ रखबे करबै मीरा जी प्रथम वाला सबके फोटो अलग से अहाँ रखै छियै

बहुत नीक कार्यक्रम छै ई शुभ भोर के भोज में नीरज जी बहुत नीक से अपन मेहनत क के दै छथिन एमे हाजरी के
हम अहाँ चंचला दीदी अहूँ के बहुत आइ अहाँ के केहन लागि रहल अछि अहाँ विजेता बनलो फर्स्ट से नीक लागल छलहुँ आ चंचला दीदी के सेहो धन्यवाद करऽ चाहै छी अथी खोलने छथि
धन्यवाद एतेक एक्टिव भऽ कऽ अहाँ पूरा मेहनत कऽ कऽ प्रथम पर एलहुँ बहुत नीक लागल हँ दीदी बहुत नीक लागल

तू भोरे में नहीं ओनाहो हर हाँ, ओनाहो हर माने पोस्ट में उनका देखबे ने देखबे करे छथिन बहुत एक्टिव छथिन ओ तेनाही अपन प्यार बनेने रहो खाली पेज पर और शुभ हाँ, हाँ। करे ठीक बहुत जरूर बहुत जरूर हाँ कभी कभी जी। पार्टी सेहो दऽ देबै पूनम बहिन पार्टी सेहो देबै हमरा दुनू बहिन के जरूर जरूर आओ एम्हर घुमैत घुमैत बर्दिवास दिस
बहुत नीक लागल बहुत नीक गोटा के हाँ सब गोटा के ठीक अब आइ बेर दिखे नहीं रहल छै किछु
नहि आवाज आबि रहल छै ठीक छै अहाँके एकदम हाँ। बधाई के साथ विदा कर रहल छी अहाँके सादर ठीक छै दीदी

एतेक सफल प्रोग्राम के एतेक लोग अहाँ के पसंद करे छथि हाजिरी के कारण अहाँ के भी लोग देखे छे बहुत पसंद कर रहल छथि बहुत प्यार द रहल छथि एहि प्यार से बढ़ के किछ नहीं होइ छे दुनिया में तो एहि के लेल ई अहाँ मेहनत करे छे या अहाँ के रिटर्न नहीं छे और अहाँ के की भेटे या सब कोनो चीज नहि छै इएह छै जे हमरा सबके प्यार भेट जाय दीदी बहिन सबके ताहि से बढ़ि कऽ किछु नहि छै तऽ बहुत नीक अछि अहाँके संस्कृति प्रति हाजिरी के जे कार्यक्रम अहाँ चला रहल छी ओहिके लेल अहाँके बहुते बहुते प्यार आ एकदम अहिना सब बहिन के दिल में राज करू सेहो हमर आशीर्वाद अछि अहाँके दीदी सबसँ पहिले तऽ इहो दीदी जे अहाँ ई ग्रुप बनेलियै तखन तऽ आइ हम एते दीदी सबसँ प्यार पाबि रहल छियै अहेंके ग्रुप बनाबे के कारण आइ अहाँ ई ग्रुप नहि बनैतियै ई परिवार नहि बनैतियै ताहि हमरो एहिमे किछु काम नहि मिलते तऽ हम नहि करितियै तऽ हमरा एते प्यार दीदी सबसँ नहि मिलते तऽ सब अहाँके कारण दीदी और सब दीदी बहिन के प्यार दऽ रहल छथिन ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद दीदी अहाँ सबके एनाहिए अपन प्यार हमेशा बनेने रखब अपन छोट बहिन पर
होइ छै किनको सब बहुत पसंद करै छथिन सब ई हाजिरी कार्यक्रम आ बहुत एकदम अथी छै एते गोटा सौ गोटा कम से कम अहाँके रहै छथि हाजिरी मे बहुत बड़का बात छै और सब गोटा के सब दीदी बहन सबके सबके हृदय तल से एकदम आभारी छी जे अहाँ सब आई ई प्रोग्राम के एतेक बढ़िया से एक्सेप्ट केने छियै नीरा जी के साथ दऽ रहल छियै हुनकर मेहनत के फल अहाँ सब दऽ रहल छियै ओते मेहनत करै छथिन अगर अहाँ सब नहि बनेबै हाजिरी तऽ ओ कोनो काम के नहि रहतै लेकिन अहाँ सब बना कऽ ओकरा एकदम की कहै छै एकदम हुनकर मेहनत के अहाँ सब फल दऽ दै छियै एहिके लेल एकदम हृदय से हमहूँ अहाँ सबके धन्यवाद देबऽ चाहै छी और अहिना ढाकी सूपे भरि कऽ आशीर्वाद दऽ रहल छथि मीरा जी अहूँके बौआ हम्म। आ अथी बस व- इएह कहऽ चाहब जे अहिना सब गोटा आर अथी मैसेज सब एडमिन दीदी सखी बहिन के बहुत बहुत धन्यवाद गोर लागै छी चंचला दीदी सदा सौभाग्यवती रहू नीरा भाभी हमेशा खुश रहू कोमल आनंद वर्मा अरे वाह खूब खुश रहू भाग्यवती रहू कोमल आइ काल्हि रील्स एनाइ कनी कम भऽ गेल छै अहाँके एतेक बढ़िया रील्स हाँ। वाला सब इंतजार रहै छै हाँ।
रीते दीदी हमरो आशीर्वाद दिअ गोर लागै छी हमहूँ अहाँके जरूर मेंटेन रहते और आगू बढ़ते ई ग्रुप

बहुत बहुत धन्यवाद कहैत किछु कहऽ के छै कि आब लाइव खत्म कयल जाय नीरज जी जी दीदी लाइव सुनकर सब कोई एनाहिए देखलिए हम सब हमेशा हर महीने महीने विजेता लऽ कऽ आबै छी तऽ कोनो दीदी सब बहिन सब निराश नहि हो जरूर सँ सब विजेता बनब आइ आइ नहि काल्हि नहि परसू जरूर जरूर बनब ताहि दुआरे हर महीना विजेता बढ़े के छै अपना सब एनाहिए शुभ भोर के प्यार दिअ जे भी प्रोग्राम आबै छै ओकरा प्यार दियौ प्यार हमेशा बनेने राखब बिल्कुल बस बिल्कुल सबके प्रणाम
हाँ। हमहूँ सब पैघ के चरण स्पर्श करै छी सब संकुरिया के नमस्कार प्रणाम और सब छोट के बहुत रास प्यार आशीर्वाद के साथ अहाँ सब एते देर से हमरा सबके एकदम साथ जुड़ल छी डेढ़ घंटा भऽ गेल बहुत बहुत धन्यवाद कहैत अहाँ सबसँ विदा लऽ रहल छी फेर अगला महीना में भेटब आ दुनू विजेता के फेर से बहुत रास बधाई बहुत रास आशीर्वाद बहुत रास प्यार और फिर आगा अहाँ सबके साथ फिर नव बहिन सब रहथिन आ हुनका सबके साथ फिर हम सब जुड़ब तऽ एक तऽ एक मैसेज कथी केलखिन सर्वप्रथम गोर लागै छी दूध दीदी हम बहुत खुश भेलहुँ हम दिन भेलहु हम अहाँ सबके दिन आभारी छी हमर दुर्भाग्य नहि जुट गेलहुँ हम दुखी भऽ गेलहुँ कोशिश केलहुँ कोनो बात नहि बौआ कोनो बात नहि एखन नहि जुड़ि सकलहुँ अगिला बेर मे जुड़ब अहूँके बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत एकदम अहाँके बधाई के साथ आशीर्वाद हाँ एलहुँ आर लाइव गेल छी जरूर बस अहिना बनबैत रहियौ आ एकदम दुखी नहि हो अहिना छै अखन के

ठीक छै दीदी अथी केलखिन है नहि भऽ सकलखिन है आइ नीरा से गीत गवाओ दीदी नीरा जी गीत गाबे ला कहि रहल छै
आब आब अगला महीना में तैयारी कऽ के आब गीत गाबे के
अगला महीना ठीक छै तऽ खत्म कर रहल छी बहुत धन्यवाद बहुत बहुत प्यार सब गोटा के सादर अभिवादन करे